Salam aleýkum hormatly watandaşlar. Şu günki temamyzyň ady, Şermende türkmen hereketi azaşdyryp bilmez. Tema başlamazdan öňinçä geçenki wideo gaýdyp gelmek isleýärin sebäbi onuň soňunda türkmen herekediň Ýewropada alyp barýan işleri barada gysgaça gürrüňe başlapdyk we ony üzülipdi. Soňuna çenli aýdyp ýetişmedik. Biziň Türkmen hereket herekedimiz iki müň on dördünji ýylyň bäşinji oktýabrynda Germaniýada hasaba girdi. Rus dilinde registrasiýa edildi diýýäda. Hä, ofisialna Türkmen hereket şu ýerde öz adresi bar we şu ýerde öz işini alyp barýar. Türkmen hereket herekedi ol zyndanyň içinde, şu dozahyň içinde başlapdy. Sebäbi o ýerde men şygyr ýazardym we meniň golaýyma gelip köp kişiler, ýaşlar, ýaşlylar menden sorardy, Ýaşuly näme ýazýaň diýip. Men aýdýardym şygyr ýazýan diýip. Okap beräýseň diýerdiler. Men olara okap bererdim. Soňabaka olar köp gelip özleri we beýlekiler bilen gelip köpelip başladylar golaýma. Şowrakardyk, gürrüňleşerdik. Ine şeýdip türkmen hereketi hereketi başlady. Biz hiç kimden soramadyk, başlamalymy, başlamaly dämi türkmen hereketi. Hä. Soňabaka meniň şu ýerlem köp ýerlerde belli bolup başlady, ýazan kitaplaram belli bolup başlady. Şeýdip şo adamlar bizi tanady. Hum. Şo kitaplaryň içindäki gahrymanlar şo kitaplaryň ýazylmagyna, şo türmeden şo zatlaryň çykmagyna kömek eden adamlar. Ana şular ullakan bir tükgen hereket herekediň başlangyjyna ýardam etdiler. Hä, şu adam biziň herekedimizi dowam edýä. Bu bütin türkmen halky üçin mahsus hereket. Sähet näme diýeňde, şu wada çenli dört kitap döredi. Biriniň ady diýeli Oda-nebede ýeten ruhlar. Ol memuar. Hut özüm barada we ýoldaşlarym barada-da ýazypdym. Ikinji uly kitap, roman, ol Ýol, azatlygyň ýoly romanyň ady, uly kitap. Hawa, indi üçünji kitap Diktator han, ölüm we direlme, hä, o-da bir roman. Dördünji roman Emigrant. Hawa. Bäşinji romanam indi nesip bolsa ýakyn günlerde jemläris, jemlärin. Onuň ady Ak, Ak list, Bely list. Hawa, türkmen halkyna, türkmen halkynyň durmuşyna, türkmenleň çekýän zulumyna, türkmen halkyşyň arzuwy, geljegi barada kitaplar ýazýas biz. Men ýazýan we şygyrlar düzýän we saz çalýan we saz döredýän. Ine, türkmen herekediň. Şu türkmen herekediň alyp barýan ýoly, biz sungat bilen, adamlar bilen bile bolup şu režimi ýeňip geçmek isleýäs. Biziň töweregimizde adam kän. Ýaňy-ýakynda biri gynansak-da, bir şyltak atjak bolupdyr, kommentariýalaryň birinde okansyňyz, Sen halkyň öňünde ýola çyk, dutar çal diýipdir-dä. Men ol adamyň kimligini bilýän. Hawa. Sen keýgim öz başarmaýan zadyňy başarmajak zadyňy etjek bolma. Hä, sen indi görýäň iliň sungatyny, adamlaň güýjüni, kuwwatyny. Men oduň içinden çykanryn. Şuny adamlar bilýändir. Hiç biriň oduň içinden çykan dälsiňiz. Döşüňize kakyp, men politik syýasatçy diýjek bolýaňyz. Syýasatçy bolmak üçin ilki synagdan geçmeli. Synagdan geçensoň näme iş edip bilýäň sen? Kitap ýazyp bilýäňmi? Ýa adamlary töweregiňe üýşürip, göreşip bilýäňmi? Ýa saz çalyp bilýäňmi? Halk üçin näme edip bilýäň? Halk seni nähili diňlemeli? Ýa sen şermendemi? Dogry senem diňlärler bir az az salym soň ýöne seni undurlar halka näme gerek sungat gerek iş gerek ekonomika gerek halka saglyk gerek biz şol atla şo zatlaň aladasyny edýäs şoň üçin sen muňa düşünmeýän bolsaň o ýerde kamantarýa goýjak bolup azara galyp ýörme ýa saňa goýdurjak bolýan bolsalaram onda da azara galyp ýörmäň hä siz bu zatlardan daş sungat Türkmeniň taryhy bu ullakan bir beýik ýykylmaýan agaç bi. Şaha-şaha bolup gidýär özem. Ä, siz o şahalara dyrmaşybam bilmeýäňiz, münübem bilmeýäňiz. Kölgesinde-de oturyp bilmeýäňiz hatda. Sebäbi siziň pikiriňiz başga. Siziň pikiriňiz başga. Şermendesiz. Şoň üçin kommentariýa goýjak bolup azara galmaň men geregi ýok. Ynha birnäçe adam goýup dur kommentariýa köp sag bolsun görüpdirler laýk goýupdyrlar düşünýäler köp sag bolsun. Ana şu ullakan auditoriýa biziň üçin gaty gowy türkmen hereketi üçin gowy hemmämiz üçin gowy. Biz çünki näme iş edýäs azatlyk isleýäs türkmenistana dolanyp täze Türkmenistan döwletini gurmak, Türkmen Halk Respublikasyny gurmany isleýäs. O barada-da bir kitap ýazylgy. Oň adam Türkmeniň, Türkmenistanyň hakykady, Türkmen, istinna Türkmenistana diýýär rusçasy. Hä. Şu zatlar biz edip otyrys, jemläp otyrys. Örän adamlar arkaýyn boluň. Hawa. Biz ýokardan gaçamzok, ýa ýeriň şagyndan hokgaryp çykamzok, o taýda diktator ýykylýarmyş, şoň kürsesini eýeläli diýip. Biz halk bilen bile gelýäs adamlar. Diňleýäniňiz üçin, görýäniňiz üçin köp sag boluň, men minnetdar. Indi şu temaň adyny ýene bir aýdaýyn, Şermende türkmen herekedi azaşdyryp bilmez. Indi gysgaça şutada bir zat okap beresim gelýär. Türkmenistan Watanymyz diktatur, diktatorlyk zulumyndan örän agyr günleri başyndan geçirýär. Indi režimiň soňy geldi. Şonuň üçin her hili adamlar özüni gahryman edip görkezmek isleýär. Kimse prezidente sögüp görýär. Abraý gazanjak bolýar şeýdip. Kimse hakyky oppozisiýa liderlerine garşy görip hereketleri edip özüniň ýakasyny tanatmak isleýär. Hormatly watandaşlar, men türkmen režiminiň görkezen ot bilen ýalnynyň içinden geçmeli boldum. Şol günler köp şygyrlary ýazardym. Buny bilip köp tussaglar maňa okap bermeli, bermäni haýyş ederdiler. Şeýdip biz Jebisleşdik we täze türkmen hereket ýoluna girdik. Assosiasiýa Demokratiýa Türkmen Hereket Jemgyýeti ol türkmen halkynyň režime garşy garşylyklaýyn güýjüniň özenidir. Biziň agzalarymyz halkdan başlap onuň alymlaryna, tejribeli senagat we Hojalyk türkmen sungatda belli adamlar we beýlekiler bilen jemlenýär. Hojalyk işgärleri diýdigimde, indi käbir nädogry pikirleri ýöredip özüniň ýakasyny tanýan adamlara jogap edip, men size bir şu aşakdaky şygry okap bermek isleýän. Şermende! Kül üstünde oturyp daga çykmak isledi ol, Türkmen herekedi diňläp içini hümletdi ol, Söz manysyn aňlaman çar taraba urundy ol, Akly çaşyp, sandyrap manysyz gep urdy ol. Her saýtda çyňsap kommentariýa ýazýar kişi, Ýeňsesini tanamaz şermendäni diňläň belki. Biedep, ne sözünde duz, ne aňynda paýhas, akly çaşyp, sandyrap, manysyz gep urdy ol. Görümsiň pikiri dogul, sözlerini diňleme, hiç kimse dynmaz ondan, bir duran paňlama, ne sungaty, ne halky sylar, Bakyň ol kezzaba, akly çaşyp sandyrap manysyz gep urdy. Ol. Akmuhammet eý ilimim, dünýe görseň ajaýyp.